پڕۆفیسۆر دکتۆر عەلی مەحیەدین قەرەداخی حەفتا ساڵ تەمەن لە خزمەتی نیشتیمان و نەتەوە و ئاین و مرۆڤایەتیدا لە ساڵی 1940 لە گوندی نەوتی قەرەداخی پارێزگای سلێمانی لە باشووری کوردستان لە بنەماڵەیەکی ئاینپەروەر و زانستخواز لەدایک بووە. لە تەمەنی هەشت ساڵیدا هەموو قورئانی پیرۆزی لەبەر کردووە لەسەر دەستی مامۆستا عەبدوڵڵای نەوتی، دەرچووی پەیمانگای ئیسلامییە لە ساڵی 1965 یەکەم بووە لەسەر ئاستی کوردستان، ساڵی 1970 بڕوانامەی زانستی لە بواری زانستە ئیسلامییەکاندا لەسەر دەستی چەند زانایەک وەرگرتووە. بەکالۆریۆس لە شەریعەتی ئیسلامی لە بەغدا ساڵی 1975 بە پلەی نایاب و یەکەم لەسەر ئاستی کۆلێج، ماستەر لە فیقهی بەراوردکاری لە کۆلێجی یاسا و شەریعەی زانکۆی ئەزهەری پیرۆز لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و هەشتا بە پلەی نایاب، دکتۆرا لە شەریعە و یاسا لە زانکۆی ئەزهەر لە میسر لە بواری گرێبەست و مامەڵەی دارایی، ساڵی هەزار و نۆ سەد و هەشتا و پێنج بە پلەی نایاب لەگەڵ پلەی یەکەمی شەرەف و ڕێنمایی بە چاپکردنی نامەکەی و ئاڵوگۆڕکردنی لە زانکۆکانی جیهان. قەرەداغی خاوەنی سی و پێنج کتێبە بە زمانی عەرەبی و زیاتر لە بیست و سێ کتێبی وەرگێڕاوە بۆ سەر زمانی کوردی، هەروەها خاوەنی زیاتر لە سەد توێژینەوەیە. ئەمینداری گشتی یەکێتی جیهانی زانایانی موسڵمانە، سێ جار لەسەر یەک لە ناو هەزار و پێنج سەد زانا و مامۆستایانی ئاینی هەڵبژێردراوە، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی ئەوروپی بۆ فتوا و توێژینەوەیە.

لە کۆڕ و کۆبوونەوەکانی ناوەندی ئیسلامیدا دەنگی مەزڵوومیەتی گەلی کوردی گەیاندووەتە ئەو ناوەندانە و زیاتر لە هەزار و سێ سەد و نەوەد و یەک پڕۆژەی لەناو ڕێکخراوی خێرخوازی ڕابیتەی ئیسلامی کوردەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەنجام داوە لە خۆگرتنی زیاتر لە پەنجا هەزار منداڵی نازدار، درووستکردنی چوار سەد و چل و حەوت پڕۆژەی ئاوی خواردنەوە، درووستکردنی پێنج سەد و بیست و پێنج مزگەوت لەناو شار و قەزا و لادێکاندا. دروستکردنی سێ سەد و حەفتا و نۆ پڕۆژەی ئاو و خانوو و قوتابخانە و بنکەی تەندروستی لەگەڵ ڕێکخراوی یونسێف و هابیتات و ئۆڤدا، دروستکردنی یانزە قوتابخانەی حکوومی، دروستکردنی سیانزە بنکەی لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز، دروستکردنی دوانزە پڕۆژەی تری جۆراوجۆر، دروستکردنی نۆ بنکەی تەندروستی، لە ماوەی سی و یەک ساڵدا بۆ ئەم پڕۆژانە زیاتر لە سەد و شەش ملیار دینار خەرج کراوە. حەفتا ساڵ تەمەن لە خزمەت نیشتیمان و نەتەوە و ئاین و مرۆڤایەتیدا.